Халандаарга атырдьах ыйын ортото тирээн кэллэ. Оттон Бэрдьиэстээх мин Горнай таптыбын скверигэр Сардаана сибэккилэр чэлгиэ үүнэн тураллар. Бу Бэрдьиэстээх нэһилиэгин дьаһалтатын уонна Дьокуускайдааҕы ботаническай саад хардарыта үлэлэрин түмүгэр бу саас Сардаана сибэкки түөрт арааһа олордуллубута. Быйылгы улууска биллэриллибит айылҕа харыстабылын сылыгаранаан сэлиэнньэни көҕөрдөөһүҥҥэ улахан болҕомто уурулунна. Өрөспүүбүлүкэ улуустарыгар хаһан да ыытылла илик Сардаана сибэкки анаммыт бэстибээл Бэрдьиэстээххэ маҥнайгытын тэрилиннэ. Бу Надежда Сафронова Данилова, Сафрон Петрович Данилов кыыһа биһиэхэ акациялары уонна элбэх үүнээйилэри, декоративнай үүнээйилэри биэрэн уонна ботаническай саадтантан биһиги атыылаһаммыт бороболанан көрдүбүт то биһиги айылҕабыт тыйыс биһиги тулуйуох уоҕа дии санаабыт оттон биһиги үөрүүбүтүгэр быйыл хаһыҥнаабата оннуттан харыстааһын түмүгүнэн уонна көрүү истии түмүгүнэн биһиэхэ сардааналарбыт быктылар. Нэһилиэнньэ кэлэн көрдө уонна кэлэр сылга салгыы бубулааммытын иккис этабыныттан үлэтин ыытыахпыт. Манна газон олоруохтаах уонна бу үүнээйилэрбитин харыстыыр суолтан эмиэ тэрээһиннэр ыытыллыахтара. Бэстибээл үөрүүлээх арыллыытыгар Бэрдьиэстээх киин скверигэр аһаҕас халлааҥҥа сардаана сибэкки туһунан ырыалар ылланнылар, хоһооннор этилиннилэр. Бу күн ботаническай саад научнай үлэһитэ, биология билимин хандьыдаата Екатерина Афанасьева Сардаана сибэкки уон икки суордун аҕалан олохтоохторго көрдөрөн билиһиннэрдэ. Хайда-ханнык ассортимент бу горнай климатын тутуйан бу горнай буорун тулуйан үүнэрин ону баһарыахпыт. Онно бу бүгүнгі фестивальга онтан такка сорт кэллэ, он икки сорт бар. туох көҕөрдүүгэ бу хаас биһиги төрт сорт олордубуппут бу маннык скверга ме хайдах кыстылларын эмиэ көрүөхтээхпит. Быйыл бастакытын хибэккилээбиттэр, дьоннор үөрдүбүттэр. Ону тоҕо наһаа түргэнник хибэккилээн бүттэр дьон дьоннор хайдары хараасталлар билиппит Туня курдук өр хибэккилиэн баҕарбыттарын быһылаах. Бигэргэтэн туоһулаан этэр буоллахха, сортовой лилиялар икки эрэ нэдиэлэ хибэккилииллэр. Бэстибээл иитинэн Бэрдьиэстээх кэрэҥ ардарыгар анаан Екатерина Александровна Азия линияларын сөпкө олордууга, көрүүгэ-харайыыга семинар ыытта. Оҕо библиотекатыгар оскуола үөрэнээччилэрин Сардаана Сибэкки уруһуйдарын быыстапката турда. Оттон Сардаана оҕо уһуйаана быйылгы нэһилиэк дьаһалтатын гранын куонкуруһугар кыайыылаах буолбут бырайыагын билиһиннэрдэ. Бу бырайыагы олоххо киллэрэргэ уһуйааҥҥа үгүс үлэлэр бараллар. тиэргэннэрин иһигэр сардааны сибэккилэр олордуллубуттар. Нэһилиэккэ ыытыллар граннар күрэхтэригэр кыайыылаах буоламмыт бу бырайыакка үлэлэстибит. Ол үлэлэрбитинэн буолар субботниктар, күрэхтэр, дьарыктар уонна буоллаҕына, биһиги бу сардаана сибэкки луковицаларын олордон көрөргүт курдук, сардаана сибэккибит олуһун үчүгэйдик үүнэ турарыттан биһиги детсадпыт символа буолуо диэн үөрэбит. Маны тэҥэ Уйгууну сибэкки салонуттан букеты хайда оҥорорго маастар-кылаас көрдөрдүлэр. Нэһилиэк баһылыга Алексей Эргунов Лилия диэн ааттаах бэрдьиэстээх үс көлүөнэ кэрэ куоларыгар Лилия букетын бэлэх уунна. Бэстибээл түмүктүүр түһүмэҕинэн араас сибэккилэри хото үүннэрэр. Дьяконовтар уонна Ильинар дьиэ кэргэттэрин тупсаҕай уһаайбаларын кэрэ аҥардар кэрийэн көрдүлэр, уопут атастастылар. Роман Дмитриев, Горнай улууһа, Бэрдьиэстээх, Вести.